Ke dze ƒu dzo ale gbegbe be míele Ghana dukɔ me fia míeva nana ke gɔme sem o. Mía me yiwo tafla mía srɔ̃ ku mía gbɔ ɖeviwo tsi mía dzi mi mekpɔ xɔnametɔwoa? Le gbe mea, wome nublanui aɖeke kpɔm na mí o.
Yoo, meye naneke te. Xexea me ƒe sesẽa ta koe nye ame le du dzi va do ɖe afi ya ɖo. Mía viwo míedo wo suku hã ega meli míakpɔ yi akɔ ne axe suku fee ne mía viwo o. Míaƒe asitsaƒewo katã gblẽ ne yi ɖa tsi fia ne le ga.
Tso bei! Bei! Bei!

Xexea me ava sesẽ ata koe nye ame le du dzi va do ɖe asia ɖo. Mía viwo míedo wo suku hã ega meli míakpɔ yi akɔ ne axe suku fi ne mía viwo o. Míabe asitsaƒewo katã gblẽ. Ne yi ɖe atsi fia ne le ga ɖe atsi o de twenty million tete million hundred million hã mena ƒle na mena naneke ƒle ge le atsi me o. Ne egbo hã fi ye na dzre le hã zu dɔ. Ega mele dukɔ me o. Xexea me sesẽ ne mía viwo, kpɔtɔe kpɔtɔe hã tafra tsɛ kafa wo dzi mea, ŋutsue mlɔ danye gbɔ o dzi. Fifia efio ga be nyɔnu kple nyɔnu nadɔ mía dada go leke míawɔ hafi adzi vi. Nu ma wɔ nye kuxɛ gã aɖe fu ɖe mía mí aleke gbegbe dze mía viwo ɖeko va tsi kpɔdo mí wo mo mo kpɔ suku nɔ yi mo kpɔdo wo va zuna nu va le kpɔdo mí yi ta mie kuku ɖe ne dziɖuɖuia be ne dze agbagba fia o tsuɔ ne xeyi mí xa hianio Nye nye nye ɖeɖe dza nyemaga hiã ne NPP o nyema hiã ne du eh dziɖuɖu ma tɔgbi aɖeke o gava Ghana ya mo ni o aŋlɔ tɔwo mie nye eɖe mɔ be mia mi le eh Ghana dukɔ mo nuka ŋti te mia mi le Ghana o lo miɔ ɖe menye amegbe tɔe mie nye o mihã mia kɔ dam na ɔ ame ya yɔm ole be ŋka leke ŋkɔ ayɔ mi na ƒɔ na mlɔ nyi zã ɔ de ŋgbe tso ɖokui ŋu nyuie atsɔ gava ge ɖe Ghana dukɔ me ne kpɔ ɖokui dzi nyuie miabe dziwo tsia ɖe ŋu. Ne zã do tsi tsi le tsɛ na mlɔnyi ɖe xɔme hã eta me bu ma tsi na do lɔ. Amewo le zã me ɖe ʒiwo me dɔ eke kpɔn o va zu tsɛ tsio eŋɔ va eŋɔ gbam na mi. Ŋke dzɔ ta nye ame kuku ɖe ne dzi ɖuɖɔ be ne dze asia ɖe nɔ to le nyea nyi ma ga hiã nɛ o le o. Nye ye koe nye nye dzi dzi le o. Nyateƒe nui ta me do go va afia ɖo a? Nye dzi eŋu dzo. Nye dzi eŋu dzo.
Me ŋu ƒom tso Volta Region. Nye dzi eŋu dzo ale gbegbe be. Mía le Ghana dukɔ me fia míeva nane kɔ gɔme sem o. Mía me yo tafla mía srɔ ku mía gbɔ ɖeviwo ci mía dzi mi me kpɔ xɔnametɔ a le gba mea wo me nublanui aɖeke kpɔm na mí o. Mía dze agbagba kaka mía viwo de suku do go hã mi me kpɔ dɔ o. Wo me kpɔ dɔ o. Mía viwo me kpɔ dɔ o. Wogazu agba tsi mía dzi. Mi menya leke wɔ ge mía la o. Ebli agba ɖeke ma nye twenty five CD. Twenty five CD. Mi me kpɔ ga mía ƒle ŋue ɖeviwo na ɖu o. Gbali mɔ kotoku ɖeka ye ma nye six million. Mi nya leke mía wɔ ge o. Ɖeviwo tsi mía dzi. Mi me kpɔ xɔ na me tɔ o. Mía wɔ avota ɖe dzi nya ko mía le. Mi nya ŋlɔ tɔwo gake ga ne mi le. Gake egbea míesesem be eke ho naƒo be míawo míele Ghana o. Míele Ghana o ta womekpɔ mɔ woawɔ kpɔɖeŋu aɖeke na mí o. Nye dzi ʋu dzo nyi dia, mefɔ ŋdi ya nyemekpɔ ga maƒo suklu maƒo dzo gbɔ na vinyewo hã o. Ghana ye míele le enye ma, leke wobe míwɔ? Ɖeviwo katã wotsi kpɔ do mí. Ne zã do via, woʋua agbã ɖe mía dzi. Ne míemlɔ anyi míalɔ dɔa me o. Ne míemlɔ anyi míalɔ dɔa me o. Leke wòva míewɔ le Ghana dukɔ ya me? Tare, agbã mele du dzi me va afia kple vevesese kple helehele. Bare, a Ghana ye ko míewɔ. Míele míewɔ Ghana mí katã mía tɔe. Ghana menye ame ɖeka tɔ wònye o. Eya tae nàkpɔ ne dzudzɔ funshigbɔgblɔ, ne dzudzɔ amedzudzu le Ghana, Ghana menye tɔe o, Ghana mi katã mía tɔe, taɖe wone dze gbagba ɔ dzeshia ɖe woto kpoo.